Хәерле көн, дуслар! Бүген без әкият сөйләмә тапшыруының чираттагы чыгарылышын төшерәбез һәм әлеге тапшыруның бүгенге тапшыруын алып баручысы мин Камилә һәм һәм безнең белән бүген Илүсә, Илүсә ялкын журналының әдәби мөхәррире, аннан башка журнал Чыкмас дия дип әйтсәм, беркем дә үпкәләмәс дип өметләнәм. Илүсәдән кала Зилә. Зиләне барыгыз да Әтәлим шоу буенча беләсез инде. Ан текә юмористик отыгрышлары бөтенегезнең йөрәкләренә үтеп кергәндер дип өметләнәм. Һәм шуның белән Зилә белән танышу бетте.
Бөтен ирешкән уңышларымны санап чыктың, рәхмәт.
Беләсегез килсә, без бүген Татар халык әкияте турында сөйләшәчәкбез һәм ул әкиятнең исеме Ак бүре. Ә, һәм бу без укыган әкиятләр арасында иң пацанский әкият булу Тукта, сәбәпле. тукта, ә бу кыз белән таныштырып тору кирәк түгел дип саныйсыңмы син? Цыц, цыц.
Яхшы.
Һәм бу иң Пацанский әкият булу сәбәпле, э, ничәп дип сорасагыз, анда әкиятнең иң башында ук шулай башлана бүре егетләр янына килә дә, сез минем урманда утырасыз, ләкин сез менә миңа карата ихтирамсыз эшлисез дип әйтә. Һәм шуңа күрә без әлеге сораулар буенча эксперт Шәмәрдәннән Наиләне чакырдык. Шун белән Сәлам, башлыйбыз. сәлам, сәлам. Э, Кызлар, әкиятне укыдыгызмы? Кыскача эчтәлеген укып чыктык. Йо, мин укыдым.
Тулысынча Мин укыдым. тулысынча укыдым. Сөйләп өстә дигән сүз инде тагын.
Ә мин мәктәптә дә шулай гына укыйм. Ничего, нормально. Кызыл Тат- татлап диплом, бетереп кызыл чыктың. аттестат. Ә, менә шулай бирәләр икән. Ә, Яхшы, алайса мин э, бөтенегезгә берничә, берничә генә сорау биреп Китәм. Э, бераз гына гына бу әкиятне сез никадәр яхшы белгәнне тикшерү өчен, аннарысын инде анын эчтәлеген безнең тамашачыларыбызга да сөйләячәкбез. Э, Ак бүре әкиятендә ханның ничә улы булган Илүсә? Ак бүре әкиятендә ханның өч улы булган. Дүрт улы булган.
Башладык. Покажи указательный палец. Бу хәтта кыска чәчтәлектә язылган иде дүрт улы булганы. Ой.
Аны мин уйлавымча, аның өлкән улы булган бит инде. Аннан соң ике улы дип әйтелә, алар Игезәкләр булмадылар микән? Бу әйтелми. Алар бер яшьтә бугай. Алар алар игезәкләр булганнардыр, чөнки аларның укулары бер вакытта тәмамлана бит. Ике уртанчы улың дип Алар икесе бергә баралар. Ну, бит барыбер бер нәрсәне дә үзгәртми. Барыбер дүртәү. Ну, ике кеше ни, бер кеше ни, игезәк булгач. Өч ярым дип.
Нормально. Өч ярым. Әйе.
Өч ярым.
Яхшы. Төп герой безнең әкият, ну, иң Төпчек, төпчек улы патшаның әкият барышында ничә тапкыр елый? Охо, син кыскача истәлектә шуны туда язганнар дип уйлыйсыңмы? Мин җавап бирәм. Әйдә, өч булсын.
Чөнки безнең татар халык әкиятләрендә иң яраткан сан ул нинди? Өч. Җиде дә булырга мөмкин. Ә монда тугыз башлы дию бар һәм унике башлысы бар. Алар каян килеп чыккан? Өчне өчкә тапкырлыйсың да тугыз була. Ниндидер нормаль булмаган әкият. Аһа, Наилә, син, син беләсен. Өч. Мин өч дидем бит инде. Өч бит.
Мин гомумән аның елаганын күрмәдем.
Юк, менә ул бит нигә Бу әкият буе сарай, янында. Сарай янына килгәндә елады бит. Өч сарай янында елады ул. Шунасын э, ком тавына менгәндә елады. Чөнки мен алмады, ишлеп төште, ишлеп төште. Әни истүгендә искә төшереп елады. Абыйларын күгәчтен аларын ташка әйләнгәннәрен елады. Әкият бу елады инде. Ничә җылаклай булган соң инде? Менә авыр.
Безнең төп герой бара вакытта ничә э, ничә сарай күрә һәм алар нинди сарайлар? Өч сарай күрә.
Берсе алтын, берсе бакыр, берсе көмеш, Берсе бак, а? Бакыр беренче.
Әйе, бакыр. Ну, ә, аны... Яры, ничек тә яры. Әйе, менә өч сарай.
Өч сарай.
Хәр сарайда ничә шәр кыл кыз була? 41. 41. Че 41 икән кемдә булса күз аллый алама? 41. Мин дә белмим. Шул белән шул җитте. Әкиятнең эчтәлеген сөйләүгә кайтыйк. Әгәр дә бәлкем сез беләсездер ничә кызык бер икәнен, фикерләрегез булса язырсыз. Беләсезме, мәсәлән, мисал өчен, ашка сәдака җыябыз ич әле, сабын алабыз, димме? Кеше, мәсәлән, анда 30 кеше чакырылу икән, минем әни хәрчә 32 не ала. А вдруг анда берәр нинди кеше килеп керер дә шуларга бирәсе булыр, шуның шикелле. Шуңа күрә 41. 40 кыз, әгәр җитмәсә, кияүләргә. Берсе нигә? Өстәмә, запас. Килештек.
Э, син кыскача эчтәлек кенә укыган булгач, әйдә Зилә, син сөйли башла, әкият нәрсәдән башлана? Э, беренче, беренче төп проблема безнең нинди килеп чыга һәм нишлиләр анда? Өч җөмлә белән сөйләп аталып. Беренче төп проблема безнең патша юлга чыга һәм шунда үзенең чатырын корып куя, уллары белән, хатыны белән, һәм алар шунда ял итәләр. Э, төнлә болар йокларга яталар, матур гына итеп йоклап ятканда, Килеп чыга Дию пәрие, аның хатынын алып китә. Ә, Һәм хатынны алып киттеләр. Патша аннарсын нишли, Илүсә? Патша аннарсын э, хатынын эзләр, эзләргә тотына инде, эзләтә. Төрле э, Тизрәк гаскәр, гаскәр, гаскәр, гаскәрләрен эзләр, эзләргә җибәрә, ләкин таба алмыйлар. Һәм Шулай иттереп бер ел үтеп китә. Мгм. Ахыр чиктә эзләүне туктата. Балалар үсеп җиткәнче. Наилә әйдә кыскартып кына теге өч малай нишли, э, урманда нишлиләр, кемне хөрмәт итәләр анда, кемне итмиләр. Бераз безгә сөйләп җибәр әле. Э, олы улы кайта, укудан, укуын бетереп, э, бу әтисеннән рөхсәт алып, әнисен эзләргә китә, йөз гаскәр ала үзе белән, акча ала, ашарга ала, иң мөһиме, Һәм урманга, ә, урманда туктыйлар алар, атларын ашатырга, су эчертергә. Бүре чыга да, кызыксына инде. Ник ди, сез минем урманга килеп, минем әйберне ашап-эчеп ятасыз, миннән рөхсәт сорамадыгыз, ди. Шуннан соң, ә, бу олы малай, Мин хәзер сиңа берәр гаскә, ә, гаскәргә сине үтертәм, дип, я, яный, яный.

Булып чыга, икенче малае белән. Бә, бу ә, малае киткәч, бер ел уза. Патша борчыла, әлбәттә, икенче малае укып бетереп кайта. Ә, юк, анда ике уртанчы малай, менә. Менә, менә, менә нигә шукырга буталып торам. Ике уртанчы малай кайта. Алар икесе бергә китәләр, алар 200 гаскәр белән китәләр. Һәм алар белән дә шул ук хәл була. Әйе. Әйе.
Яхшы. Алар белән дә шул ук хәл була һәм э, кайта инде безнең тагын бер ел үткәннән соң моннан төпчек малае патшаның бу кайта да әйтә. Булды, э, әти, мин хәтта тынычлап өйдә утыра алмыйм инде болар бөтен киткәч тә, мин дә барыйм әле ди. Әтисе юк, бер кайда бармыйсың ди. Э, әле әтисе шундый текә. Э, Юк, мин саклыйм. Ул әйтәйрәк, мин синнән ди ашау да сорамыйм, гаскәр дә сорамыйм ди, син миңа ди акча гына бир ди. Акча гына бир, мин киттем ди. Заманча бала. Бераз гына подозрительно.
Ну, яга, китте бу хәзер акча гына алды әтисеннән. Бер атка атланды да. Э, бара урманга килеп җитә, урманга килгәч төнәтен бәйләп куя, һәм аның янына килә Акбүре. Акбүре килә дә моның янына, э, һәм егет әйтә. егеткә әйтә бу тагын син нәрсә минем урманыма кердең миннән бераз да сорамадың мондый әйбер мөмкин түгел минем территориядә ди һәм э, бүрәй э, егет әйтә инде ой гафу ит былай ярамаган булса мин хәзер үк чыгып китәм ди бүрәй әйтә о менә ич нормальный итеп яшәп беләсез икән сез яхшы мисә ди монда ашарга да эчәргә дә бөтенесенә рөхсәт итәм кал ди Э, кал дип әйтә һәм бу егет монда кала һәм бүген әйтә иртәгә мин сиңа киләм э, кичке ашны бергә ашарбыз син әзерләп куйырсың мин киттем ди икенче көнне кич белән бу егет ашарга пешереп бүгенне көтеп тора һәм көтеп торган вакытта монын янына бер егет килә егет килә дә э, болар бергә ашый башлыйлар сөйләшеп утыралар дуслашып Китәләр һәм, короче, болар ашны ашап бетерә язалар, шуннан исенә төшә бу егетнең. Нинди бүрегә ди, э, вәгъдә биргән идем бит ди, аш белән сыйларганы ди. Бүрегә аш калмады бит инде, бу кайгыга төшә. Нәрсә булды дип сорый инде теге егет. Бу сөйләп бирә инде, менә бүрене ди ашка чакырган идем ди, аңа ди аш калмаган ди. Бер дә борчылма, ул бүре мин инде ди. Мин ди шулай ди 70 төрле һөнәр беләм ди һәм 70 төрле кыяфәткә керә алам ди. Шулай иттереп, егет тынычлана инде, һәм аннары соң аның башка проблемасы исенә төшә, ул әнисен эзләгән исенә төшә. Һәм ул сөйли, бүрегә шул турыда сөйли.
Һәм абыйларын югалтканын әйтә. Бу нәрсә ди җавап итеп Наилә.
Син аларны таныр идеңме, дип. Һәм күрсәтә аларны. Анда ул ташлар инде мүкләнеп беткән. Әйе, мүкләнеп беткән була инде алар. Һәм бүре белән сөйләшеп, Ул аларны кире кешегә әйләндерә һәм әйтә, икесен дә. Ләкин аның бер абыйсы гына аның белән кала. Хәзер мин сезнең бөтен игезәкләр турындагы теорияләрегезне шәлпәрәмә китерәм. Бу әйтә, син үзең белән үзеннән бер елга олы булган бер абыеңны гына калдыра аласың, ә өлкән икесе синең белән им не по пути, ди. Димәк, алар игезәк була алмыйлар. Бу үзенә шул бер яшькә өлкәнрәк булган абыйсын гына калдыра. Башкаларын өйгә кайтарып җибәрә, алар кайтып китәләр. Э, Хәм э, Акбүре егеткә киңәшләр бирә башлый, ничек итеп ул үзенең әнисен таба ала икәне турында. Мгм. Син син беләсеңме, Зилә? Юк инде, әлбәттә.
Егак Илюся сөйлейінде тутам. Иң ауыр җирем Әйе, ялгышасың анда сөйлиме? иң ауыр Әйдә, сүзләр. менә Наилә сөйләсен.
Юк, анда нык авыр сүзләр миңа яртысын аңламадым. Ярар. э, м- м- Миңа калса аны без җиңелчә генә сөйләп китәчәкбез. Бүрәйтә. Э, Менә сиңа хәзер өч көн һәм өч төн барырга кирәк. Шуна өч көн, өч төн барганнан соң Ә, сез барып җитәчәксез бер э, агач янына ди. Ул агач янында күл булачак ди. Һәм менә шул агач төбендә кое казыгыз. Ул коега базга төшеп утырсын синен абыен. Э, һәм э, Үзеңне күмеп куй ди инде ул. һәм үзенне Күзлеген, шул күзлеген. агач янына күзләреңә күренеп кала торган итеп күмеп куй. Э, Килерләр, э, айгырлар, алар су эчерләр, су эчкәннән соң су төбендә, су төб, күл төбе буш булып калыр. анда ди нинди нәрсәләр балыклар балыклар булыр ул балыкларны базга үзегез белән алыгыз шуны ашап тукланып торыр ул анда ди ә шунасын берничә сәгатьтән килер 60 чакрым ераклыкладында атлаганы сизелә торган шуңкадәрле көчле һәм зур ат һәм менә шул ат килгәндә син Аңа сикер.
Э, юк, тукта, ул килә дә, э, шуннан соң агачка ышкына башлый, ышкына башлагачтан ул агач шартлап сыныр, менә шул шартлап сынганнан соң гына син сикереп менеп, аның ялына яки койрыгына тотын, берничек тә аны җибәрмә. Сезгә утлы таулар аша үтәргә кирәк булачак, диңгез аша үтәргә кирәк булачак һәм урман, э, тау, чытырман урман аша үтәргә кирәк булачак. Шуларның бөтенесен чыга алсан, Һәм син аны чыгырга кирәк, шул очракта гына син әнине таба алачаксын. Нәрсә генә булмаса да, җибәрмә бу атны, ди моңа әйтә бүре. Болар бик зур рәхмәт әйтәләр бүрегә һәм монда бу әкияттә минем өчен иң сәер булган өлешләрнең берсенә без килеп җитәбез. Кем генә янына бармасын бу егет, аңа бөтен кеше әйтә,

Әйткәннәрне тыңлый да, китеп бара, болар бөтен бу әйткәнне эшлиләр, бу атка атланып, бу бөтен э, Маҗараларны үтә.
Хәм барып җитә бу бер ниндидер зур ком тавына. Ком тавына менгән вакытта җыла бетә бу.
Җыламаган вакыты юк. Бу малайның тагын бер әйтик. Җыламыйча ашый белмәгән дә шук. Вот. Э, хәм э, Бу шунда җылап утыра. Җылап утырган вакытта моның янына кош килә дә очып, әйдә мин сине үзем илтеп куям кая кирәк ди. Бу куркып кала инде, куркып кала, ләкин куркырга кирәк булмаган икән. Бу ак бүренен тагын бер э, Сәмрух кош дип бирелә инде анда, әйме? Әйе, бу аның тагын бер кыяфәте булып чыга һәм ул аны илтеп куя, э, бер Каф тауының башына һәм илтеп куя да менә бу тауның теге ягына чыккачтын анда булачак дала анда булачак э, арысланнар аждахалар пәриләр диюләр менә сиңа шунда барырга кирәк бар да яхшы булыр пока ә мин бармыйм анда мин бармыйм ди китеп бара наилә дәвам ит нокта аннары ул еракта ниндидер ялтырый торган бина күрә мин аны бина дип әйтәм ул сүзен оныттым Нинди? Ә, менә. Ул бакыр сарай була. Ул бакыр сарай янына килгәч, тәрәзәдә менә шул 41 кол кызны күрә. Ул кызлар нишли? Алар әдәм ите юалар. Озынча өстәлдә. Бу курка инде, әлбәттә, елый. Ләкин шундук үзен кулына алып, елаудан файда юк, дия дә ишеккә шакый. Ә, моңа бик матур кыз ача. Аны эшкә, а, ан улайта мин сине эшкә чакырганчы ди. Мин абыстайдан сорарга тиеш, әйе рөхсәт сорарга китә. Абыстай рөхсәт бирә, моны алып керәләр, ашаталар, эшертәләр. Һәм Ә, һәм ул киткәндә мин синең әниеңне табуыңа ышанам һәм кайтышлый безгә кер дип әйтә. Һәм ул, әлбәттә, керсен өчен, аңа кияүгә, аңа бер бер кызны аңа кияүгә бирәләр. Шушы ишек Шушы ишек ачкан матур кызны. Әй. Чөнки ул әйтә, әгәр дә ди, бу кызга ди өйләнмичә генә китсәң ди, син безгә керергә онтырсың ди, ә хатының булса монда безнең йортта ди, онытмассың керергә ди. Әйе. Бу миңа иң ошаган өлеш.

Э, шундагысын бу шулай китә бер э, бу бакыр өйде бара бара көмеш үй күрә көмеш өйдә шул ук әйбер була яңадан э, бер хатын өстәлә һәм тагын бер хатын өстәлә һәм бу барып җитә алтын өйгә алтын сарайга сарайга барып җиткәч дә башта шул ук әйбер иде кебек тоела ләкин илүсә дәвам итә ләкин бу алтын сарайда аның әнисе була Ләкин әнисе аны танымый. Танымый. Монысы тагын бер кызык. Э, э, ул әнисеннән сорый әле. Әнисенә әйтми үзенең улы булуын. Син ди таныр идең микән ди, улларыңның берәрсе килсә ди. Әлбәттә, үз балаңны ничек танымыйсың инде ди. Ә менә мин кем соң дигәч, әнисе белмим ди. Мин синең улың булам бит инде ди. Бу тоже шулай ук кызык бер өлеше. Кызык өлеше, ул бит кечкенә вакытта ук Ну шулай, ну әнисе бит инде үзе ышаныч белән әйтә, әлбәттә танырым, үз балаңны ничек танымыйсың инде дип әйтә. Хәм кабат без монда менә пацанский рушка кайтабыз. Үзе әйтә, таныгыйм ди, ә үзе танымый.
Танымый. Без мондый әйбегне тәнкыйтьлибез.

Бакчадагы алма агачлардан алма ашап, ди, көч җый әле, ди. Шуннан өч ай үтә. Тикшереп карыйк хәзер синең көчеңне, ди, бер бүлмәгә алып керә дә, монда зур тимер шар була бугай бит. Шул тимер шарны күтәреп кара, ди. Ләкин малай инде бу тимер шарны селкетә дә алмый. Һәм әнисе шул вакытта аны бик оялта. Дию, ди, бу шарны, ди, бер таудан атып, ди, икен, бер кулы белән атып җибәрә дә тау башына, ди, икенче кулы белән тотып ала, ди, ул шарны, ди. Һәм малайга оят булып китә инде. Көче юк бит инде моның. Шуннан тагын ярты ай су эчеп күлдән, бакчадагы алмаларны ашап, ай тагын ай ярым шунда. Мимсонар белән проблемалар. Көч җыя инде бу. Шуннан теге шарны селкетә алырлык хәлгә килә бу. Шуннан болар э, план побега төзиләр инде. Шуннан Нойле дәвам итә. Әйе, Нойле.
Һәм алар э, әнисе бер машина чыгара. Очып йөри торган машина. Һәм алар э, шушы алтын сарайны күкәй ну ул шундый юк тукта портативный сарай ә ие дөрес дөрес дөрес портативный сарай белән ну портативный сарайны кесәгә салалар да шул машина белән китәләр Хә, бер, бер секунд. Болар менә бу сарайны, ан янындагы бакчаны һәм бөтен әйберләрне җыялар һәм алар җыелгачтан Монда кечкенә яңадан генә өйләнә бит әле ул, алтын күкәй кадәрле генә э, нигә кечкенә генә шундый алтын күк йомыркага әйләнә дә һәм болар кесәгә салып куялар да китеп баралар. Әйе, ул монда тагын бер тапкыр өйләнә һәм Хәзер аның өч хатыны бар инде.
Эйе, дәвам итәбез. Көмеш, көмеш нигә барып җитәләр сарайга? Монда шул ук әйбер була инде. Бу әнисенә әйтә, әни монда туктап алыйк әле, ди, минем монда кунакка кереп чыгасы бар иде. Минем монда чөнки хат- Хатыным бар ди.
Онытмадым.
Шуннан көмеш сарайга кереп кунак булалар. Китәләр көмеш сараенда шулай йомыркага әйләндерәләр. Көмеш йомыркага кесәгә салалар, китәләр бакыр сарайга, ләкин бакыр сарайда боларны беркем дә каршы алмый. Әнисе әйтә, улым, ди, монда ди, дию кайткандыр, ди, шуңа безне каршы алучы юктыр, ди. Ләкин ул инде тик кенә үтеп китә алмый, чөнки бит инде монда тагын бер хатын бар, беренче хатын, бакыр сарайдагы хатын. Бөтен хатыннарга да караш тигез булырга тиеш. Ие, ислам буенча. Бу сарайга керә. Сарайда инде аны елап каршы алалар, дию кайтты, без сезне ди кунак итә дә алмыйбыз инде диләр, елыйлар. Ләкин инде егет шулай гына чыгып китә алмый. Диюне күрсәтергә сорый. Дию бу вакытта йоклап ята икән подвалда. Ул дию янына төшә. Аның белән ә, сөйләшмәкче була, ләкин диюне уята алмый йокысыннан. Уятмыйча гына башын кисергә риза булмый инде. Егетлеге комачаулый аңа. Ничек инде уятмаган килеш, аны үтереп китсен инде ул. Уятырга кирәк һәм сугышырга кирәк, көч сынашырга, чөнки бәлки ул җиңер аны, ә бәлки җиңмәсә, бу аның хак үлеме булыр ди. Э. Шуннан ул уятырга куша диюне. Диюне уяталар. Дию белән алар сугышалар, ләкин диюнең көче җитми аны җиңәргә. Хәлбетте ди дию әйтә, әйдә ди ашап алыйк, ашап алам әле мин ди. Син ди үзеңне ашамакчы буласыңмы ди, мине дә кунак ит ди. Шуннан алар утырып ашыйлар. Шул вакытта Диюнең хатыны инде, абыстай, диюгә хәл бетерә торган су бирә, ә егеткә хәл кертә торган су бирә. Менә үзләре гадел булсын өчен йоклап яткан дине үтермәделәр диюне. Ну аны ә егет кенә үтермәде.
Ну аны егет гаделсезлек итмичә, аннары сүнче иттереп әзрәк шужым булып. Бөтен дөньяда гаделсезлек. Әкиятләрдә дә гаделсезлек.
Хәрәмләндерә. Тормышта да гаделсезлек. Шуннан диюне җиңәләр.
Тагын нәрсә булды инде? Мин үз ролемә кереп Шуннан диюне җиңәләр. Һәм шулай ук йомыркага әйләндереп Бакбурса районында. Һәм монда иң кызык э, өлешкә килеп җиттек. Э, Болар Бакыр сарайны йомыркага әверелдереп, теге машинаға утырып китеп баралар. Ләкин бу егетнең өч хатыны да аның бер кая да юк икәнен күрәләр. Әнисе тоже күрә, һәм болар бөтенесе бергә кайтып китәләр, ә егет каядыр кала. Каядыр калмый инде, ул аның ауга барасы килеп киткән була. Ул бит ауга китә.
Ул ауга киткән була. Хатыннар аның юклыгын башта белмиләр бит. Аңарчы диюне ашыйлар әле алар. Бер хатынның да ирен.
Менә аны әйтмәдек.
Алар диюне ашыйлар, фарш ясап. Күз алдына килде бармагы.
Анда юк бармак диюләме ни?
Фарш тегермән бар анда зур. Шул тегермәннән Әйе, шул тегермәндә дию кешеләрне тартып аштырган булган. Һәм алар диюне үзен шунда кертәләр дә тартып аштырганнар.
Бумеранг дип юкка гына әйтмиләр. Син нәрсә эшлисең? Шул сиңа иртәме соңмы? Бумеранг.
Бумеранг инстаграмда гына түгел. Әйе. Байтып.
Э, так, һәм Дәвам итәбез. Әйе.
Наилә?
Мин Әйе.
Һәм болар китәләр, егет кала. Шуннан соң бу Рәхмәт.
Шуннан соң бу аларга үпкәли дә түгел инде. Мин аларны ди, мин дә аларны кызык итәм ди. Бер юк, юкмы? Әйе, әйе, дөрес, дөрес. Ә, бер матур кызны күреп ала. Ул ә, алар шушы сарайны куеп бит инде. Ну, кире сарайга алар кире сарайга әверделәр дә
үзләренең патшалыклары яныннан ерак түгел генә бер патшалык янында Шуларны кире сарайларга әверелдереп, яши башлар тынычлап. Көтәләр, имештер, бу егетнең кайтканын, хәтта анда аны турында берсе дә юк. Ну, көтәләр дип саныйк. Әйе, егет нишли? Һәм ул анда, мин аларны кызык итим, ди, бер кызны күреп ала. Әйе бит. Нинди кыз? Кызны күрми әле бу башта. Ничек итеп кызлар янына кайта бу? Опять кыз.
Шәһәргә ничек кайта бу? Ир тояк таба бит ул, име? Тояк таба. Әйе, бу пәринен өендә булган вакытта таба бер таяк һәм шул таяк ярдәмендә ул чакырып китергән тагын ниндидер хезмәтчеләр, гыйфритләр.
Нәрсә ул гыйфрит?
Җиннәр.
Джин.
Джин.
Класс. Чакырып китергә джин. Джин Ә, түгел, хәм- җен. Хәм әле ул бик беләсегез килсә, э, привередливый була шундый. Берсе килә, мин сине өч көндә алып барам ди, юк кирәк түгел ди. Берсе килә, мин сине ди.
Будильник ул тавышны кыскачта кычкыра икән.
Э, берсе әйтә берсе әйтә мин сине өч көндә алып барып җиткерәм юк кирәк түгел бар менән ди икенчесе әйтә мин сине ну бер көндә илтеп җиткерәм юк кирәк түгел бар менән ди өченчесе әйтә ярар мин сине ике сәгать эчендә алып барып җиткерәм менә мондый ярый миңа дип э, шуңа ризалаша һәм э, хатыннары һәм әнисе булган теге патшалыкларына кайтып китә ләкин бу Алар янына кайтмый, ә шәһәрнең читендә барып, бер э, итекче абый бабай янына кайтып, аның белән тора башлый. Хәм әйтә, минем сиңа бер йомышым бар, әгәр дә син шуны үтәсәң, мин сиңа бик күп итеп акча бирермен ди. Яучы булырга куша ул. Менә шул кызны күреп ала да яучы булырга куша. Куш, бернидә кызды күрми ул. Анда түгелмени ул? Юк Э, инде монда, анда- юк инде монда. Бүген анда кызның гә- сүзе ә- укыдым ә аңа гәлүш. өчен. Кыз бар. Әйдә, Гә- сөйлә, нинди Гәлүш кыз ул? белән күлмәк бар Ие. анда. Ефәк Ефәк күлмәк күлмәк. сорый ул кыз. Сез икегез ике төрле күлмә- күлмәк укыгансыз. Юк, ул Юк. бит аны күреп алмый. Ул ә- ул белә э, әниләренең кая яшәгәннәрен һәм Әйе, ул әйтә әйе. бабайга. Менә син бар шушы алтын сарайга, ди. Алтын сарайдагы бер чибәр кызны күр дә, аңа әйт, э, м- менә сиңа минем бер, бер, бер егет бар миндә бер яшь, ул сиңа өйләнәм дип әйтә ди. Шулай дип әйт моңа дип әйтә егет. Бабай әйтә ярар ди. Бабай барган вакытта теге кызга төнлә уже төшенә керә, бу бабай килә икән дип улан каршысына чыга. Алар сөйләшәләр һәм бу әйтә, ярар, әгәрдә ул миңа бер төенсез, бер нәрсәсез, нәкъ миңа дип тегелгән идеаль ефәк күлмәк һәм бер кадаксыз Гәлүш тауып бирә ала икән, шул очракта мин риза булам, ди. Бу егет инде тагын джиннардан файдаланып бу әйберләрне моңа тауып бирә. Һәм боларын тауып биргәнен күргәнәсен бу кыз әйтә, ә Мондый әйберләрен бит обычный егетләр генә эшли алмаслар иде. Димәк, бу точно минем ирегем булырга тиешле булган теге егет. Мин риза, ди. Хә, боларның өйгә кайтасылары бар инде, э, пат- патша янына. Э, Һәм монда чын-чынлап менә безнең әниләрнең туган якларында калтаклык дигән сүз бар. Менә шушы калтаклыкны эшкә җигәләр дә болар бөтен булган калтаклыкларын. Нәрсә, шул сән аңлатмыйсың шул Калтаклык ул Кыланудыр инде. э, выпендрёжничество Кылчыклык. дигәнне аңлата. Кылчыкланма Э, әле диләр бездә. Һәм ул
Я как, искә китмибез. Хәм әниләр әйтә инде боларын тагын теге джиннарын чакыра да бөтен булганнарын чакыра әйтә менә хәзер сез бер төн эчендә алтын күпер салыгыз моннан алып безнең патшалыкка кадәр ди ул күпер буенча иң иң яхшы атлар иң бай итеп бизәлгән кареталар аларда иң күп алтыннар көмешләр һәм муллыклар булсын Ә, ди, хәм минем иремә Э, хат язып салыгыз без анын янына икенче көне сәгать уңа киләчәкбез муллаларны бөтен нәрсәләрне барлап безне көтеп торсын ди нәрсәгә мин аңламадым һәм э, патша да әйтә миңа минем иң матур күлмәгемне алып килегез иң тегә итеп бүген ашарга әзерләгез бөтен нәрсә шундый вау булсын ди һәм болар бөтенесе киләләр оештыралар э, монда мәҗлес Теге өч кыз белән дә Ә, егет кайтышлый Акбүре янына кереп чыга, аңа тагын бер кызны бүләк итә. Үзенең абыйларына теге 41-40 өч тапкыр 41 кыз арасыннан өч кызны бүлеп бирә, өйләнергә дип үзенә өч хатынны ала. Монда туй була, болар 40 көн туй итәләр, 30 көн уен ясыйлар һәм бу үзенең патшалыгында, ә, әле бу шуннан уже закадровый гына барып килә теге калган кунакка э, диюләрнең өйләренә кунакка чөнки дию хатыннарының хатыннарына кунакка барып килә алар да патша э, хатыннары болар үзенең өч хатыны белән э, үзләренең матур яхшы алтын сарайларында яшәп тигез гомер корып калалар ди икесе бер көндә үләләр Ансы түгендә сүз юк. Анда әйтмәделәр.
Үлмиләр, алар өчәү иш. Анда туалар һәм Анда өч хатын, анда өч хатын һәм бер ир. Ой-ой-ой, өч хатын белән. Дүртсе үлми инде, точно.
Өч хатын белән ул егетнең чәчләре агырасы бар икән әле. Бу нинди сексизм бу?
Үземнән чыгып әйтәм, минем шикелле өч хатын булса, мен әйтәм, ой-ой-ой. Синем шикелле өч хатын да алмаган булыр иде инде. Һәм әкият шун белән бетте. Зилә, әйдә син хәзер безгә. Без сөйләгәннән һәм син укымаганнан нинди нәтиҗәләр ясадың бу әкияттән нинди э, нинди акыллы фикерләр тупларга мөмкин һәм ни өчен моны укырга кирәк яки кирәкмиме дигән әйбер турында бер ике җөмлә белән генә сөйләп кит инде. Әлеге әкиятне әлбәттә инде укырга кирәк, сүзлек запасын баету өчен. Ләкин әгәр сезнең ә, балаларыгызның акыллы, зыяулы, тәүфиклы булып үсүләрен теләсәгез, бу хикәятне алар 18 яшькә җитмичә аларга укымаска тырышыгыз. Ни өчен, Камилә?
Мин белмим. Мин аны ничек күрмәдем анда.
Ни өчен син 18 яшь яшь тирә- тирәк ятсыз әйберләр уйлагансыңдыр. инде. Юк.
Юк, ятсызлыктан да, нилектән дә түгел. Беренчедән, ни өчен? Мин дә бетермәгәнмен әле үз фикерләремне. Менә мин сиңа хәбиб җөмлә әйтәм, мә. Бәлкем Юк. синең фикерең үзгәрер.
чөнки монда шуңа кадәрле синең рухыңда булган җөмлә бар миңа укыганда син турында гына уйлап куйдым тукта әле мин үз фикеремне әйтеп бетерәм әйдә синнән нәрсә әйдә әйдә әйт тыңларга кирәк моны хә э, егет бит инде әнисе егеткә әйтә теге подкачайся шуннан без синең белән барабыз бар да яхшы булачак син дөюне җиңә алачаксың ди э, ләкин бу качаться итеп җөргән җирдән егетне өйгә кире алып кергән вакытта башка кешеләр алдында бу әнисе улына әйтә йә инде улым җитәр кыз куеныннан чык аңсыздан дию кайтып керсә яисә туганнарының берсе килсә харап булырбыз ди Ул да син шикелле бөтен кешене подкалывай дип йөргән, шундый төрттереп йөргән ханым булган бит. Син шуны белми дә калдың. Та син үзең качаться итеп йөрисең, үзең кыз куену дисең. Ну вот, ул әнисе белгән анын, чынлыкта качаться иткәне турында. Ну башкалар алдында моны төрттерер өчен нәрсә анда кызлар белән түш итеп йөрисең? Теге әйдә булды, эшләргә вакыт киттек куннан дип әйткән. Менә ок бүре турында минем үз фикеремне әйтеп үтәсем килә. Безнең бит инде э, кечкенә вакытта мин бу э, әкиятне укысам, а, ак бүре нинди яхшы дип укыган булыр идем. Ләкин бит инде хәзер зур. Һәм шуңа күрә төптәнрәк уйлап фикер йөртәбез. Безнең ак бүре сыман э, кешеләр безнең дөньябызда, бүгенге җәмгыятьтә бик күп. Ә, ник дигәндә, менә мин ничек әйтәм, шулай эшлисең. Менә минем биләмәләремдә менә мин ничек әйтәм, шулай буласыз. Безнең э, җәмгыятьтә күп кешеләр менә шундый бүреләрдән куркып, үзләренең э, т- үзләре теләгәнчә тормышларын алып бара алмый. Ни өчен әле без менә урманга кереп, анда ашап, эчеп, матур итеп утырырга ярамый безгә? Ни өчен әле менә Чөнки ул бүре бүренең урманы. Бүренең урманы шул. ул аны сатып Смысле? алганмы, приватизировать Ул- ул иткәнме? аның урманы. Ул аны держит.
Ярар, башкаларга да юл куйыйк инде, әйтеп карасына. Илүсә, синең фикерең бу әкият турында. Ничек сиңа ак бүре? Ой, әкият бик озын. Мин уйлавымча, хәзерге балалар бу әкиятне шулай озак иттереп, уз- озын әкиятне укып утырмаслар. Чөнки менә мин үзем дә укый-укый арып беттем. Сикертеп-сикертеп тә укыдым берничә урын, сизгәнсездер инде. Камилә Сами шул урыннан миннән сорады. Гөнаһ шомлыгына каршы.
Бумеранг. Ие.
Болай әкият үзе кызык. Уксаң, бик шундый җәлеп итә торган урыннары күп. Һәм кычкырып көләсе килгән урыннары күп, шундый сәер урыннары күп. Шул урыннары булмаса, мөгаен, миннән укып та тормас идем, тагын нинди әкәмәтләр бар икән дип укыдым инде ахырына хәтлек.
Миңа калса бу әкиятнең гомумән сюжеты бик кызыклы, э, кызыклы һәм э, мин кечкенә вакытта миңа бу әкиятне укыган вакытта э, миңа аны бик күп тапкыр укыдылар, чөнки мин бик каты яратам. Наилә, син чыгат.
Мин бу әкиятне укырга киңәш итер идем 22 яшьтә. Чөнки мин Син я бик яшь булмыйм әле. Әйе, мин 22-дә укыдым. Охо, син шундый зур.
Мин 22-дә укыдым бу әкиятне. Миңа кызыклы булды чыннан да, кайбер җирләрдә. Ләкин сюжетында бәлки бер-ике элемент тагын кирәктер. Кызыклырак. Тагын өстәп җибәрә.
Экшн кирәк.
Ну, бөтенесе бер төрле хатыннар инде. Ну, әзгә башкарак әйбер булса, кызыклырак. Ә мин аны яшүсмерләргә укырга кушыр идем, чөнки алар гадәттә быковать итәргә яраталар. Һәм алар

Хәм мин моның турында инде әйттем. Шуңа күрә озак сөйләмбез моның турында. Күчәбез яраткан сезнең фикерләрегез яки яраткан цитатларыгызга. Әгәр дә алар булмаса, сезгә иң ошамаган өлеше турында өч җөмлә белән генә әйтеп китегез. Менә һаман да шул хатыннар темасын кузгатмыйча булдыра алмыйм, йөрәгем чыдамый. Ә, Анда шундый җайлы гына итеп әйтелә хатыннар турында. Безнең бит инде төп героебыз кайсы сарайга барып җитсә дә, үзенә истәлеккә дип бер хатын алып калдыра. Магнит сувенир.
Һәм ул хатыннарның анда хис кичерешләре, алар аңа яратып чыгамы, яратмыйча чыгамы, э, алар күпме анда очрашып йөриләр, өйләнешер алдыннан, күпме алар бер-берсен турында күбрәк мәгълүмат.
Юк, ә ничек алар очрашсыннар?
Э, Бу кызлар аңа теләп өйләнәме? Аннары соң өйләнешкәч теләп торамы? Хотя алар анда тормыйлар да бугай инде. Менә шул моментлар миңа җитеп бетмәде. Хатын кыз Романтика буларак. кирәк. Миңа бары бер хатын кызны кирәк. үзенең э, хис кичерешләрен менә алар сөеп сөйләшеп өйләнештеләр. Менә шул җөмләне генә язып куйсаң. Сәвүк менә булачакмын. Менә бу әкияттә хат хатыннар турында менә шундый ул моны алды, ул моны куйды. Бу хатынны ул абысына бүләк итеп алып кайтты. Шундый җайлы гына ниндидер әйберләрне генә менә бүләк иткән шикелле. Шәк-шәк. Мә. Магнит, магнит.
Магнитик, әйе, сәяхәттән. Мә, ябыштырып куерсың суыткычыңның ишегенә.
Миңа иң сәер өлеше беләсеңме нәрсә булды? Ә, монда бит инде өч сарайда була бу мискен егет, ничә еллар буе йөри, еллардырмы инде, анда әйтелми дә бугай инде име еллар дип. Кыскасы, ничә кешене дию тозагыннан коткара, дию белән сугыша, берсе белән генә булса да инде. В итоге аның үзен онытып калдыралар шушы җирләрдә. Өч хатыны бар, онасы бар. Теге өч Кимендә, тапкыр- өч кимендә тапкыр аны кыркбыз- карап йөртергә тиешле дүрт хатын-кыз бар, имеш. Үч тапкыр 41 кыз бар әле Әйш, категорияләр анда тулы. 41 кыз да бар. Ны- Нидер кортлар да була бит әле. Әйе. Кортларны да Әйе. коткарау. Кыскасы, монда әллә нинди миллион кеше барлыкка килә име? Һәм э, шушы егетне берүзен шушы дию биләмәсендә онтып калдыралар. Ничек шуны дүрт шул хатын-кыз барлап Алар сизмиләр дә аның юклыгын. сизмиләр дә юклыгын. Башта.
Кыскасы монда Юкмы, беренче, юк. иң беренче теге Алар өч хатын аларга болай да күңелле, нәрсәгә аларга ул егет?
Ой! менә шул өлеш сәер булды миңа. Мондый хатыннар булмый инде кит моннан дидем. Наиләнең э, э, җөмләсен без иң ахырга калдырабыз. Ә, Башта әзерләнгән. мин ел анасы һәм ел атасы премияләрес Җиңү тапшырырга телим. Э, һәм бу бу әсәргә карата бу бик яхшы туры килә. Әтиләре төпчек малайларына ул китәм дип әйткәч тә менә мондый җөмлә әйтә. Югалганнар югала торсын, син бер кая да барма, ди. Класс. Э, Эгоизм ә- бу, алай ә- әнисе- ә, эшләмәгез. Әнисе шул ук малайга әйтә. Син батыр түгел, сиңа ышанып юлга чыгар хәлем юк. Во, во, во, мен шул җөмлә турында әйтмәкче мин дә. Зинхар өчен ата-аналар үзләрегезнең балаларыгызны, аларны чынлап та бер нәрсәгә дә ирешми торган мәнсезләр дип санасагыз да, аларның күзләренә карап бу турыда әйтмәгез инде зинхар өчен. Алар янында булса да, балам син булдырасың диергә тырышыгыз. Ул очракта алар күпкә күбрәк уңышларга ирешәчәкләр, хәтта үзегез дә бәлки шаккатырсыз әле ничәдер еллар үткәч. Балаларыгызны бетермәгез. Синнән булмый димәгез беркайчан да. Зилә, син бу акыллы фикерне әсен бүтән әйбер әйтәсе дә килми, конечно. Ниһаять. Ләкин Наиләнең фикерен тыңламыйча булдыра алмыйбыз.
Ә, цитатамы?
Әйе, цитата.
Тыңлагыз.
Ә, менә шушы бакыр йортка кире кайтып, дию йоклаганда, бу егет бит инде керә, аны үтерергә дип. Ләкин ул аны үтерми. Тыңлыйбыз ни өчен. Туктале, йоклаган кешене кем дә үтерә. Мин моны уятыйм да, көчемне сынап сугышып карыйм, үлсәм, хак үлем булыр. Белдегезме? Э, һәм әлеге текә пацаннар цитатасында без бүгенге чыгарылышны тәмамлыйбыз үзегезнең фикерләрегезне языгыз өч э, караган кеше инде әлбәттә э, пока пока